Et ass rem esou wäit. Haut well ech am gaange sinn mech ze preparéieren op mäin Coaching Examen vun der ICF, International Coaching Federation, wëll ech haut mat iech E puer Saachen einfach deelen zu deem Examen. Dat heescht, haut ass wierklech fir déi Leit, déi méi interesséiert sinn u Coaching, wat ass Coaching selwer, jo, that said, et gi bei der ICF 8 Coaching Competencies ginn déi genannt. Dat heescht, dat si Coaching Kompetenzen. Dat heescht, dat sinn aacht Skill Sets an Aart a Weisen, Gewunnechten, déi een erfëlle muss, fir dass een dem ICF Standard entsprécht. Déi aacht musse kloer sinn. Dat sinn déi éischt Zwee oder dräi sinn Pass or Fail, du mëss et oder du mëss et net, Punkt. All déi aner sinn op engem Spektrum, wéi gutt s de et mëss. Dat heescht, dorobber si mer getest ginn am Virausser, fir ze kucken, ok, kanns du iwwerhaapt den Exame maachen? An dann fir den Examen muss een eben wëssen, ok, do kritt een verschidden Zeenarien wou een muss dann déi bescht Äntwert ginn an déi schlëmmst Äntwert an där Situatioun, wat een als Coach kann maachen oder soll maachen. An dofir muss een déi Competencies einfach verënnerlecht hunn. Et muss een net wëssen, wat se heeschen, wéi ee se erkläert, mee et soll ee se verënnerlecht hunn, fir d'Coaching-Aart a Weis ze hunn, fir den ethesche Standard ze hu vun der ICF. wou d'ICF, wou dat esou zimlech dee gréisste Punkt ass, wou d'ICF sech ënnerscheet zu anere Coaching-Federatiounen, Fondatiounen, Organisatiounen, ass deen eethesche Punkt. Well d'ICF, souwäit ech weess, als eenzeg Coaching-Organisatioun een ethesche Code huet, dat heescht een ethesche Standard, deen een erfëlle muss. Wann een deen net erfëllt, kloer, packt een den Examen net an däerf een net Deel sinn a sech als Deel vun der ICF nennen. Voilà, domat fänke mer dann einfach u mat deenen aacht Competencies. An zwar, déi alleréischt Competency ass Ethical Practice. Dat heescht, wéi scho gesot, et gëtt een eethesche Code. An d'Ethical Practice Competency ass, wéi gesot, pass or fail. Dat heescht, entweeder et schafft een eethesch oder et schafft een net eethesch vertrietbar. Hei geet et drëms, ech passen op d'Ethik op, ech kenne mäi Code of Ethics vun der ICF an ech kucken, datt ech all déi Leit, déi involvéiert sinn an eppes, an enger Coaching-Situatioun, och informéieren. Hei dréit dozou bäi, datt ech ëmmer dono kucken, datt et mengem Client gutt geet, Awer wann ech elo zum Beispill, wann dem Client säi Chef mech bezilt, dat heescht soe mer et huet een ee Patron, dee stellt mech an fir seng Employéen ze coachen, dat heescht de Patron bezilt, den Employé kritt de Coaching. Ech halen ëmmer mäin Point de vue op dem Employé, op dem, op mengem Coachee, well mäi Coachee ass deen, déi Persoun déi wichteg ass, déi Persoun on the receiving end vum Coaching, dat heescht déi Persoun déi den Coaching kritt. An voilà, zum, zur ethical practice gehéiert dozou, dass ech ëmmer all Parteien involvéieren an all conflict of interest, dat heescht Interessekonflikter, vermeiden. Wéi zum Beispill wann e Problem ass tëscht deem wat de Patron wëll an den Employé awer sech virstellt. Ass et meng, ass et ethical practice, ass et ethesch, datt ech kucken, datt dat geléist gëtt, well ech wëll dat Bescht fir mäi Client. Wa mäi Client seet, ech hu kee Bock hei drop, mee mäi Patron seet, ech muss, dann ass dat e Problem. Voilà. An ethesch gesinn hunn ech dann eng Obligatioun, fir dat an d'Rei ze bréngen. Déi zweet Coaching Competency ass Embodies a Coaching Mindset. Dat heescht, ech verkierperen e Coaching Mindset, dat heescht eng eng Denkaart a Weis a generell eng Aart a Weis vun engem Coach. Dat heescht mat anere Wierder, dass ech selwer ëmmer an am Gespréich sinn an a Conversatioun si mat engem Coach, engem Mentor, iergendengem wou ech kann selwer dat maachen, wat ech mat menge Clientë maachen. Dat heescht, ech gi menge Clientë Coaching, ech ginn awer och fir mech selwer ëmmer Coaching sichen, Mentoring sichen, Supervisioun sichen, fir ze kucken, ok, wéi verhalen ech mech, wat kann ech anescht maachen, wat kann ech besser maachen. Dat ass eng Säit. Dann eng Saach. Déi aner Saach ass, ech probéieren ëmmer weider ze wuessen. Dat heescht, ech verlaange vu mengem Client, dass ech, dass de Client sech ëmmer weider entwéckelt. A genau dat selwecht wëll ech och maachen. Ech verlaangen näischt vu mengem Client, wat ech net selwer och hikréien oder selwer maachen. Dat heescht, hei geet et u sech beim Coaching Mindset geet et ëm eng Kohärenz. tëscht deem wat ech rausginn an tëscht deem wat ech ranhuelen. Wéi gesot, wann ech erwaarde vu menge Clienten, datt se hir Aarbecht maachen, datt se hir Action Steps absolvéieren, datt se permanent an engem Prozess drableiwen a weider un hiren Ziler schaffen, maachen ech et och. Ech bleiwen an deem Coaching-Stil a wann ech zu mengem Client zum Beispill soen, du kanns dech ëmmer melle wann s de eppes brauchs, fonctionnéieren ech och d'selwecht an ech maachen net, ech kämpfen net meng Kämpf alleng, mee ech. ginn, ech melle mech bei iergendengem, ob dat ee Kolleeg ass, eng Famill ass, ee Coach, ee Mentor, Supervisioun, egal, iergendeppes, iergendwou, mee ech sinn permanent, sichen ech no Verbesserungsméiglechkeeten an ënner anerem och no deenen neiste Coaching Tools a Coaching News an esou weider fir ëmmer um neiste Stand ze bleiwen. Dat ass Coaching Mindset. Nummer 3 ass creates and maintains agreements. Hei schwätze mer och erëm vun enger ethescher Saach. Ass och, sou wäit ech weess, pass or fail, misst dee leschte sinn mat pass or fail. Agreements si Kontrakter, dat heescht Saachen, wourop ech mech mat mir selwer a mat mengem Client, virun allem mat mengem Client, drop gëeenegt hunn. Ob dat elo geschriwwen Kontrakter sinn oder verbal Kontrakter, wa mir ofmaachen, mir gesinn eis eemol d'Woch, gesi mir eis eemol d'Woch. Wa mir ofmaachen all zwee Méint, Ruffen ech dech einfach eng Kéier esou samsdes owes un an du, ouni dass de et weess, ouni et ze plangen, maachen ech dat. Wéi gesot, et ass wéi e Kontrakt, dat heescht, et ginn zwou Säiten, mee fir eis als Coach ass et wichteg, dass mir eis Säit anhalen. Wat déi aner Säit leeft, ass u sech egal. Mir halen eis un eisen Deel vum Deal, vun der Ofmaachung. Voilà, dat heescht, dat ass de maintaining Deel, dat heescht, ech hale meng agreements, dat heescht meng. Ofmaachungen an deen éischten Deel ass create, dat heescht ech maachen dat och, ech maachen der och, ech maachen e Kontrakt, ech, mir schwätze Saachen of, mir ënnerschreiwe Saachen. Voilà, dat ass virun allem wichteg, well wourunner halen ech fest, wann ech näischt am Ufank opgesat hunn. Wann ech elo, wann ech ni mat mengem Client ausgemeet hunn, mir gesinn eis esou an esou oft, an ech herno soen, ah jo, nee, ech hu elo dräi Méint keng Zäit, an de Client reegt sech op, mir hate kee Kontrakt. Dat heescht, wien huet elo Recht, wien huet Onrecht? Keng Anung. Voilà, esouwäit d'Agreements. Dann déi nächst ass Cultivates Trust and Safety. Dat ass fir mech eng vun deenen zwou wichtegste Saachen, Competencies, Kompetenzen am Coaching iwwerhaapt. Hei geet et drëms, dass ech zu all Moment, an all Situatioun egal wéi et mir méiglech ass, kucken, dass ech de Maximum u Vertrauen a Sécherheet mengem Client bidde kann. De Grond dofir ass ganz einfach, dass d'selwecht wéi bei engem Psycholog oder bei engem Psychiater oder an der Therapie oder soss iergendwou, wou ee mat Leit iwwert säi Liewe schwätzt, wann ech enger Persoun net vertrauen, fillen ech mech net sécher. Wann ech mech net sécher fillen, schwätzen ech net iwwert déi déif Detailer. An et muss een ëmmer bedenken am Coaching, mir schaffe jo dorun, wou d'Problemer sinn a wéi mer dat kënnen änneren, wéi mir kënnen, Vun A op B a virun allem, wou dat hierkënnt. Wou huet dee Problem säin Ursprong? An do gi mer deelweis a Saache ran, déi ganz déif sinn, déi ganz intim sinn, ganz perséinlech sinn a wou d'Leit sech musse sécher spieren. Wann ech mech gezwonge fillen, fir engem mäin Häerz auszeschëdden, dat ass net gutt, dann, dat heescht d'Vertrauen ass net do an ech fille mech net sécher. Ech fille mech onsécher, mee ech deelen et trotzdeem an dat ass eng Relatioun, op där mer net schaffe kënnen, well dann, dat féiert dozou, datt mer Ziler setzen an Action Steps setzen, déi mer net maachen, déi mer, déi mer net wouer huelen, well mir eis einfach net sécher spieren an där ganzer Relatioun a mir probéieren dann einfach eis wierklech Distanz do ze kréie vun där Coaching-Seance op mäin privat Liewen. Dat heescht, dat heescht ech probéieren, soubal ech an déi Seance erakommen, fäerdeg ze ginn, aus där Seance erauszekommen, well et sech einfach esou schlecht ufillt an där Seance ze sinn an da déi Saache kromen ze goen. Dat féiert och dozou, datt ech an op déi déif Plaze siche ginn, a menge Wonne wulle ginn an awer et net méi zoumaache kann. Et ass fir mech primordial wichteg, dass wa mir als Coach, als Psycholog, als Psychiater, egal, mat de Leit a Wonne wulle ginn, dass mir och kënnen, dass mir d'Capacitéit hunn als Coach oder Psycholog oder Psychiater déi Wonnen zouzemaachen. Mir däerfen op kee Fall ee Client oder ee Kolleg oder Famill, egal, op kee Fall op eng déif schmäerzvoll Plaz bréngen a se do loossen. Ni. A ganz vill Leit maachen dat. Ganz vill Psychologe maachen dat. An da freet ee sech herno, Wann een dann do war an dat jo awer esou gutt gehollef huet, wann een um Ufank driwwer geschwat huet, firwat et engem e puer Méint duerno méi schlecht geet. Wisou, wann ech jo awer all déi Aarbecht gemeet hunn an all déi Saachen iwwer mech erausfonnt hunn, firwat geet et mir elo méi schlecht? Ganz einfach, well mir ni geléiert kruten, d'Capacitéit ze entwéckelen, fir déi Saachen, déi wéi dinn, besser ze packen. Ganz wichteg, voilà. Ähm, Trust and Safety, Vertrauen a Sécherheet. Ähm, mir schwätzen ëmmer vun enger Safety Bubble, dat heescht esou eng Sécherheetsbull, wou mer probéieren eis Clienten dran ze kréien. Dat heescht, mir probéiere wierklech een Ëmfeld ze schafen, mental, emotional An och physesch, wa mer d'Leit en présentiel gesinn, wa mer se a Persoun gesinn, och physesch probéiere mir een Ëmfeld ze schafen, wou d'Leit sech sécher fillen, wou keng Fro opbleift, wou et einfach de Leit gutt geet a se sech gutt spieren, fir dass se kënnen op déi duerch déi déif Saache schaffen an och kënne sech opmaachen. Voilà. Souwäit Trust and Safety. Déi nächst, dat ass déi zweet wichtegst Kompetenz am Coaching iwwerhaapt, menger Meenung no, an dat ass Maintains Presence. Als Coach als Psycholog, als Psychiater, als Mentor, als Supervisor, als einfach ee Kolleeg oder Familljemember, dee mat engem schwätzt, ass dat Allerwichtegst d'Presenz. Dat heescht, datt mir an deem Gespréich, wat mer hunn, do sinn. Dat ass op engem uewerflächlechen Niveau ass dat, ech kucken net op mäin Handy währenddeems ech mat engem schwätzen, nee, mee ech lauschteren no. Vill méi déif ass dat awer och, ech sinn net a mengem Kapp ënnerwee. Ech stelle mer als Coach, well jo mäin Job ass fir Froen ze stellen, déi mengem Client erméiglechen Saachen iwwer sech erauszefannen, ech sinn net permanent am gaange mer déi Fro ze stellen, wéi eng Fro ech als nächst stellen, fir elo do déi risen Insight do ze kréien, fir datt de Client elo eppes riseges erausfënnt iwwer säi Liewen. Nee, ech sinn do am Moment, an egal wat de Client seet, ech bauen dorobber op. D'Presenz ass den A und O an alle Relatiounen, Bezéiunge mat anere Leit, souguer mat Déieren, wann Mäin Hond probéiert bei mech ze kommen a mat mer ze kuschelen an ech si just um Handy oder ech ignoréieren en, ech kucke Fernseh, wat weess ech. Iergendwann eng Kéier verzitt e sech, well e mierkt, ok, ass net erwënscht. D'selwecht ass et mat Leit. Wisou fannen ech Präsenz esou wichteg? Ganz einfach, well et dat ass, wat eis hautdesdaags feelt an eiser Gesellschaft. Net nëmme lokal, mee wierklech global, iwwerall. Et ass äusserst wichteg, dass mir eis mat de Leit auserneesetzen. Well mir sinn op enger Plaz, wou mer ganz vill einfach probéiere Saachen ze ignoréieren oder fortzedrécken. Dat ass net meng Responsabilitéit, also maachen ech et net. Déi Relatiounen an dat, déi Zwëschemënschlechkeet ass eng Saach vu Präsenz. Wann ech net kann Present sinn an engem Gespréich oder an enger Persoun sengem Liewen, da kann déi Relatioun net bestoe bleiwen, respektiv déi Relatioun, vläicht ouni datt ech et mierken, geet lues a lues, degeneréiert lues a lues. Mir hunn eppes am Coaching, wou mer soen, du gees entweder no vir, Oder no hannen. Du kanns net stoe bleiwen. Egal wat mer maachen, mir kënnen net op der Plaz stoen. Entweder mir entwéckelen eis virun oder mir entwéckelen eis zréck an degeneréieren. An dat ass ganz interessant, well ech fannen, dat ass, dat mierkt een an allem, egal ob dat physesch Gesondheet ass oder mental oder mäin Job oder egal, et ass iwwerall. Dat heescht, meng Präsenz hale mat mengem Client ass äusserst, äusserst wichteg, fir dass mäi Client sech och gewäertschat fillt. Well mir verknüpfen elo mam Trust and Safety, mam Vertrauen a mat der Sécherheet. Mäi Client ka mer net vertrauen, wann e d'Gefill huet, ech wier net do. Wa mäi Client d'Gefill huet, ech kréien net mat, wat de Client seet, da kann en net wierklech och vertrauen a sech sécher spiere fir déi Saachen ze deelen, déi wichteg sinn. Da gëtt et vläicht ëmmer esou e klenge Grad u Saachen, déi de Client fir sech behält, déi e mer net seet, an et sinn déi Saachen, wou d'Entwécklung fir de Client wier. Voilà, souwäit d'Presence. Déi nächst, d'Nummer 6, ass Listens actively. Dat heescht, lauschtert aktiv no. An et muss ee wëssen, déi Competencies si geupdate gi virun net all ze laanger Zäit. An virdru ware se e bëssen anescht. Elo si se eben aneschters opgedeelt ginn. A virdru war déi heite Kompetenz active listening. Op den éischte Ligne ass näischt anescht, mee si hunn den Ënnerscheed gemeet vun enger Saach, aktiv nolauschteren, zu enger Aart a Weis, enger Gewunnecht, lauschtert aktiv no. Den Ënnerscheed läit doran, dass et net eppes ass, een Tool, deen ech benotzen, mee et ass eng Aart a Weis, eng natierlech Intuitioun, déi ech hunn. Ech lauschteren aktiv no. Wat dat heescht ass, Ech si present. Ech kréie mat, wat de Client seet. Ech kréie mat, wat de Client net seet. An do kënnt, do kënnt ebe bëssen och den, d'Kenne vum Mënsch an d'Kierpersprooch an déi Saache kommen do mat dran, all déi psychologesch ënnerbewosst Kleng Unhaltspunkten, zum Beispill, mäi Client seet vläicht, Wow, ech si mega frou fir dat do ze maachen, an e sëtzt sech zeréck a sengem Stull an en huet keng, et gesäit een net wierklech ee Feier an den Aen. Dat ass vläicht einfach just esou en Woah, ech freeë mech mega fir dat ze maachen. Dat si sou déi kleng Saachen, wou mir als Coach mussen switchen a soen, okay, du hues elo dat an dat gesot, ech hunn awer gesinn, deng Kierpersprooch huet mer dat an dat gesot, wat häls de dovun? Dat sinn dann déi Saachen, wou de Client einfach eng Kéier iwwerleeë muss, well en dat net weess. E kritt dat net mat, wéi vill Saache ginn et, déi mir net matkréien. Dat ass den Job als Coach an dofir muss ech aktiv nolauschteren, dat heescht matkréien, wat de Client seet an wat de Client net seet a virun allem och wéi mir et nennen, powerful questions, dat heescht staark, potent Froe stellen, déi dem Client erméiglechen, fir nei Saachen iwwer sech selwer erauszefannen. Da komme mer bei, also mir hunn maintains presence, listens actively. Da kënnt eppes mat A. Evokes awareness. Evokes awareness ass déi siwent. Do geet et drëms, ech probéieren, sou gutt ech kann, mengem Client ze hëllefen, sech bewosst ginn iwwert Saachen. Do droen dozou bäi déi staark Froen. Do dréit awer och alles anescht dozou bäi, wéi d'Kierpersprooch an esou weider. Et geet hei drëms, dass mäi Client sech esou vill wéi méiglech bewosst gëtt, wou e steet a wéi wou wat, wa mer elo Action Steps setze fir en Zil ze erreechen, dass ech mengem Client hëllefen ze gesinn, hunn ech elo vun der Séance haut mäi Zil erreecht, éischtens, wann jo, gutt, brauchs de nach eppes, wann net, okay, wat brauchs de nach? Voilà, zum Beispill. D'selwecht wa mer elo soen, mir setzen Action Steps. Ok, wéi gesäis de, dass de déi Action Steps méchs? Gesäis de iergendeppes, wat kéint schif goen? Gesäis de Méiglechkeete fir ze vermeiden, dass et schif geet? Hues de iergendwéi Saachen, déi s de kanns maachen, fir sécher ze goen, dass de deng Ziler erreechs? Dorëms geet Evoking Awareness an och dorëm ass et gedréint, evokes awareness, dat heescht et ass conjugéiert, well et hei drëms geet, dass et eng Aart a Weis ass, eng Gewunnecht ass, déi ech hunn als Coach, Déi siwent Competency geet Hand an Hand mat der aachter. Déi aacht ass facilitate client growth. Dat heescht, ech erméiglechen a ginn all déi néideg Ressourcen a Strukturen an Techniken a wat ech kann, fir dem Client säin Wuesstum Hei geet et drëms, nach eng Kéier ze froen, Wat brauchs du nach? An och alles wierklech esou ze dréinen no dem Client sengem Wuesstum, dat heescht no dem Client senger Entwécklung. Ech wëll hei, sou gutt et geet, Froe stellen, dass de Client ka Saache rausfannen iwwer sech selwer, dass de Client ka gesinn a sech bewosst ginn, wou stinn ech, wou wëll ech hin, an dem Client Méiglechkeete bidden, och sech, wann et muss sinn, anerwäerts auszebauen, ze kucken, okay. Mäi Client huet deelweis Problemer, wou ech mech net auskennen. Dat linkt dann direkt zu där alleréischter, Ethical Practice, an ech ginn de Client weider. un eng aner Persoun, déi sech domat auskennt, déi wat och ëmmer d'Méiglechkeeten huet, soe mer, mir schwätze vun enger mentaler Krankheet, ech gi mäi Client weider un ee Psycholog oder Psychiater, dee ka Medikamenter verschreiwen, diagnostizéieren, etc. Etc. Wéi gesot, et gesäit een, déi aacht Kompetenze sinn hänken alleguerten zesummen. Dat heescht, et ass elo net, dat eent hues de oder hues de net, dat anert ass eng ganz aner Geschicht. Nee, si hänken all zesummen, well et dorëms a geet. Et ass wichteg, dass déi Saachen zesummenhänken. Et ass wichteg, fir meng Froen ze stellen, déi dem Client hëllefe sollen, muss ech wëssen, wat ass ethesch a wat net. Wat däerf ech froen a wat net? Wat, wouranner ginn ech buddelen a wou net? Ehm, wouranner ginn ech buddelen a wou net? Linkt zum, zum Vertrauen an der Sécherheet. Kann ech lo sou déif goen oder net? Ass de Client, fillt dee sech sécher oder net? Kenne mir eis genuch oder ass et vläicht nach ze fréi? Ehm, voilà, dofir, d'Ethik ass Iwwerall. Fir mech déi zwou wichtegst, wéi gesot, ass d'Presenz an Trust and Safety. Déi drëtt wichtegst, ganz kloer d'Ethik. Bon, d'Ethik läit iwwert allem, dat ass emol ganz kloer. Ouni en ethesche Standard leeft guer näischt. Dat heescht, u sech ass dat déi alleréischt. An am fir de Coaching un sech ass et Präsenz a Vertrauen a Sécherheet. Mee fir d'Liewen ass et Ethik. An dat ass och dat wat mir gesot kréien. Wann s de däin Examen mëss an däi Certificat hues an een Deel vun der ICF bass, heescht dat, dass du Coaching Mindset, déi zweet Competency, heescht dat, dass du als Mënsch an dengem Alldag, an all Interaktioun mat de Leit dee Standard vertrëtt. Dat heescht, du bleifs bei denger Ethik, du bleifs bei dengem Mindset, du bleifs dobäi de Leit ze hëllefen dat Bescht aus sech selwer erauszehuelen Et gi ganz kloer Grenzen. Mir, mir hunn ëmmer, mir soen ëmmer, mir hu Capen a mir di verschidde Capen un an aus, deemno wou mir sinn, deemno wéi mer fonctionnéieren. Eis Coaching-Cap ass déi, déi hu mer just un während enger Coaching-Séance. Doraus, doriwwer eraus, virdrun, duerno, nee, dat ass Op kee Fall, well mir hu keng Agreements, mir hu keng Kontrakter, keng Ofmaachungen, déi primordial si fir alles. Voilà. Mir wëllen ëmmer, wéi gesot, déi Kompetenzen an eis dran hunn, déi mussen an eis dran liewen, ouni dass mer driwwer nodenken, déi mussen am Schlof sëtzen. Voilà, dat heescht, fir eis ass et wichteg ze wëssen, wou steet de Client, ofzemaachen, wéi mer mam Client verfueren. An dann ze kucken, wéi kann ech als Coach dem Client déi allerbescht Gegebenheete bidden, fir säin Zil ze erreechen a fir am beschte Fall vill méi nach rauszehuelen, wéi dat wat e sech erwaart. Domat schléisse mer of a mir gesinn eis nächst Woch fir Coaching op Lëtzebuergesch Nummer 10.